Hallelujah. Nan pulpit he sang pai kai ka cha cun selo eh hihi. Niam non te ka cheu piak la khi ka kin ka dir ter la kai tung han na te. Bawipa tu nih thluachuan pe hna seh. Sunglawi taktakmi caan sunglawi nan ngeihmi chungah kei zong nan ka dawt i hika hin siapa nih tuchun hna hi amah thi thawngṭha a chim ding si si nan hika hin nangmah nih chim ko law nangmah nih tante hin cu nangmah nih ka chim ko ti hi ka thinlung um e tiah ka ti ca khan Tuchun hi keimah tu ka van dir i tunai a dirmi tu kha ka peh piak lai maw tehte ka peh piak lai cute cu thluachuah rak co ve u ti kha Jesuh min kan sawm hna tunai ah sapa nih a chim bantuk te khan lomhnak van chim ta lai nihin ah caan a ka ser piaktu pulpit committee si hna seh in senior sia siama te nan cungah ka lawm bawipa nih thluachuan pe hna se law tu chun i hi ka santlai lo bik mi kei tu chun ah hi ka hin hi ka dir ding te nan ka tim piak mi tu hi nan thlacamnak tu kha hi ka nan member le nan tarun caah bawipa tu nih thluachuah pe se ti de kha sabi ka van chim ka du i upa rian tuan tu vialte nan cungah ka lawm bawipa nih thluachuahnak um pe ko hna seh Ziahcun cathiang ka rel hlan te ah tehte khan phun tein siapa nih chimmi te kha van peh ka duh. Hika hmun tein khi member an sawmmi hna te kha rak pe u. Rak pe u. Tuchun ah amin hman nan phe kho lo hi Senior pi hmanh nih hi tlukin an sawm i hna ya army hmanh an pek kho lo zoh hmanh duh tehte ka khan lai nikum kum a sat ah khan atu ah Kimut Ministry timi khi Joshua Tilian thang khi khi khi a dirka te a rak ka sawm i a ka to kho lai lo ka mo kho lai lo umri ko ka ti kum a sat kha cu a hong tel ve cang ko a ti e ka ti le zeihmanh tu a zolo cu ministry te cun thla kan cam ko le ka min te kha ka pek i mo te khan a group te kha ka khup i thla na thlacam te si ko a ti zei caan dah thlacam na duh an ka ti a ka manh caan kha ka ti cucu zinglei pakuak hi ka ka ham ka thim tunai ah sapa nih an sawm mi hna kha Le November thla khi ah khin ni kul le nili pau khi America ah cun Thanksgiving an ti lomhnak chimnak khi an hman i kannih cu mikhi nithum rawlh thlacamnak kan hman nihin ah member nih thla nan camnak nithum thla nan camnak in dakaw a chuak sapa nih chim kha zeitlung le thluachuah nan co cang kama dah khan le ka thok bak ve kum cheu je ka thok i ka min ka pek ni bakin a thaizing thok in zing chiar te khimun ca le kan ministry ca thla kan thla ka cam ko thla kan cam i cucu sapane chimmang in kei ka hmuhmi cu November thla thali thlanga thla kan cam i Thanksgiving roll thlacam ah khan rak ra ve law an ti e ka ti ka kal ka kal i Thla ka cammi kha ka kal zan bak ah thluachuah ka co cawlh. Kan pumhnak hmanh kan thawk rih lo. Kan thlacamnak ah khan mi kha kan i hngah i ti khan zan si a cheu cu an kan ih tak cang. Tlaipi phanmi kan um tikah khan kan i hngah pah hna i maka kan nu le pawl nih khan thla an cam. he tiah kan caan kan hmannak vialte kha Jesuh min thluachuah an pek e hol thei lo he khuaruahhar in ti khan Bawipa nih a hmanmi hna nih khan kan makannak kha kan pumhnak kha an thet khika i ummi kan pa pakhat le kan nu pakhat kha he kan siate kha kan thu ko pali mi tampi zong kan si lo pali nga te khi kan thu i cuka te cu kei khika te khin ka dir le kan pa pakhat kha thiang thlarau nih a toi i ti khan bia a phuan cuam ai kei ka lei ah a hong i a ka timi cu ha nangmah hi kan i hmu bal maw ti hmu bal hlah kan i thei bal maw ti thei bal hlah kha sia cun bia ka phuan lai ti na si fak tuk a ti na si fak tuk ti asinain atu thok hin mirum kamah nih rumnak kan pek lai tiah bia a ka phuan biak mirum na si cang lai atu cun na sifah a si bak a si bak ka sifah ning hi thlacam nun zong ka ngei lo bible carel nun zongah ka si a fak dawtnak zongah ka sifak ngaihthiamnak zongah ka sifak dinnak zongah ka sifak si bak ko pheh lo te hi kei cu nan bawipa nih a ka zaangfai dusa tein khakha amah ṭhawnnak hmangin dusa tein ka nunnak a ka sersiam hlumah ka chim duhmi cu nihin ah vision bawipa nih an pekmi hna kha peu peu khuaruahhar thluachuah nan co lai khuaruahhar nan khrihfabu ṭhangnak nan hmuh lai khuaruahhar in nangmah nunnak rumnak na co thluahmah lai Cucu pakhatnak te ah tehte maw Siapa nih a van chimmi te kha tehte kamah nunnak thluachuah ka comi caan kan hman i thluachuah kan co ni thum rawlulh kan tuah i thluachuah kan co ning hi aw khuaruahhar in Bawipa nih bia in thluachuah a kan pek Aw, pennak chung i nun aw thluachuah tampi bian thluachuah kan co. Hmailei vision thluachuah Bawipa nih cuka cun a kan pek. Nihin tiang hi kum chiar te tu hi cu Climate Ministry cun kai kal te le kan kal i Thanksgiving khi rawl kum chiar te ni thum rawl hi tukum zong kan tuah ko lai Indiana ah hi kum chiar te kan kal i cu khi thazang pek pa te in tu chun ah siapa tiang nih khati khan amah tiang nih anti hna thla rak cam mu thla rak cam u, nan min i pe u. Kha chung khan Bawipa nih thluachuah tampi an pek hna lai ti te kha ka hram ah chim ka duh. Tu chun hi kan hnulei i thawngṭha Siamon nih Pamawng nih a chimmi pehte kha khakha ka chim chih lai i tu zawn zong ah nan re bantukin Pentecost ni hlan lio si kum thong hnih reng lo ah a si cang nain mu sinain nihin ti lo khan nan thinlung te tu khan chia u. Pentecost ni a rat cang caah khan nihin, nihin ni chiah loin a luan ciami kum thong hi a tling cangmi Jesuh nih a tlin cangmi a si cang caah tu ah khan khakha tehte sinak tu kha tehte khan ka duh. Bawipa nih a bia a tlinsak cangmi si caah khan kan hnulei ah Pamawng nih a chim cang mei a donghnak a chimmi kha zeiti? Thlarau laksawng, thlarau theitlai kan hmuh khawhnak ding ahcun thiang thlarau nihin ah kan nihin kan timi pentekot ni thiang thlarau hi kan co hrimhrim hau kan ton hrimhrim hau amah he kan i ton lo cun zeitindah pennak chung kan luh khawh lai Cuti cu nihin ah hin nan sin te hin tette khan ka duh i nihin ah hin nan hlau worship kan nau kan fale nan kan sakpiak mi te khan a lomhnak in ka khat Bawipa nih thluachuan pe hna seh rak i zuam chinchin u worship nan saknak ah rawl zong rak ul u thla fakpi rak cam u nan biakinn zong rak chuahtak hlah u nan inn pawng te pei si um hi Worship saknak te hin nan Khrihfabu ṭhaknak tampi lawkaw Bawipa nih an pek hna lai cu nanmah hmangin nihin chun te ah phunghnihnak te kan sakmi te ka duh tuk a chimmi te kha an sakmi an sak nam an sakmi chungte khan kan sualnak hi nichuah lei in annih cu hika si ti nichuah lei in nitlak lei ah kan ṭhial piak zeitluk in a vai dawh cu i hallelujah nan ti hmanhah kan kut kan thlir kho lo hi amin zong kan pek kho rih lo hi nu le pa hna na nunnak kha ruat hmanh Hi tluk in misual Salm za le pathum tunai i an sakmi kha hleihnih va rel ṭhan deuh law kan sualnak hi nichuah lei nihlannak a hlannak pi khan a kan ṭhial piak Jesuh nih a kan tuah piak hnuah dawkaw thlarau hnu cu a kan pek cu zeitluk in dah mi van ṭha kan si, zeitluk in dah mi thluachuak kan si timi te kha van nolh chih ṭhan ka duh. Hika hin cathiang chung te ah ka van rel tak lai i lamkaltu pakhat relnak pathum in pathum in panga tiang kha ka van rel lai i a thih hnu ni a thih hnu ni sawm li chung ah ni sawmli an sin i voi tampi a lang i a nung ṭhan hrimhrim ti kha zumh lo awk zeihmanh um loin lam tampi in a langhter. Annih nih amah cu an hmuh i anih nih Pathian pennak kong kha a ruah hna. Cun a sin i a um lioah khan hi nawlbia hi a pek hna. Jerusalem khua hi chuahdak hlah u. Ka pa nih a rak in kamhmi hna laksawng ka rak in kamhmi hna tu kha hngak ko u. Johan nih cun tiin tipilnak an pek hna. Sihmanhsehlaw kan hmailei ni tlawm te chungah hin Thiang Thlarau in tipilnak pek nan si lai tiah a ti. Panhnihnak te ka van riak chih lai te. Lai i Luka hleihnih kul sawmthum le pahnih te lawng hi ka rel lai i turun hme tete hna nan thin phang hlah u zeicahtiah nan pa nih pennak cu nanmah kha pek an duh hna a bia thluachuah pe cangtu bawipa nih thar thluachuahnak kan pekpiak hram ko seh tuchun ah hin tlangtar phun tein laksak tete khan ka duhmi cu Pennak innka chung hin lut u si, Pennak chungah innka lut, lut u si timi te hi a tlangtar phun tein chim ka duh i tuchun ah hika hin thawngṭha ka van tete ka van khan hlan te hin hlan a ka bawmtu dingah khi unau a cuai kha Jesuh min kan sawm ma a tim a cuai e min kan sawm ma Sullam ruat bu tein hihi keimah caah a si. Jesuh hi zeidah a si? Jesuh hi ka zeidah a si timi kha mi ca si loin nangmah ca te ah keimah ca te ah ngai dingin Jesuh min in kan sawm hna.

Tuchun i kan ṭhunh hnawhmi, tuchun i hika kan rat hnawhmi te hi cucu si. Jesuh hi kan dinnak a si. Jesuh hi kan hawi ṭha bik a si. Jesuh he um ahcun ṭih awk um lo. A mi lakah hin ka ummi misual tampi hna, miṭhalo tampi hna an ti nain kei cu ka hawi ṭhabik an si. Ṭih awk um lo. Kanmah a kan dawt tluk tein misual zong a dawt kun hna. An nunnak kha Jesuh an hngalh lo ca tu ah dotu le hrawktu le motu khi an cang. Sinain kha vialte zong kha Bawipa nih a dawt dih hna. Jesuh hi kan nu can ah, kan pa can ah, kan chungkhar ah kan i ser si ahcun nan hna ngam ko lai. Jesuh he na nun ahcun nan hna ngam ko lai. Jesuh he na ṭhut ahcun na lawm ko lai. Jesuh he rian na ṭuan si ahcun na din ko lai. Jesuh nih an cawnpiak lai. Kei cu Jesuh nih cucu a ka pek. Ka nunnak a ka pekmi cucu cu si. Nihin ah Thiang Thlarau, Pentecost ni ah nihin ah kan pekmi Thiang Thlarau cu, hi Jesuh nih a chim ko hi teh. Hngak u, Hngak u. Hngak ko u ti nian pastor zong nih a chim kha. Hinak mi tampi cu biakinn hi Jesuh he i tonnak ah kan ser lo caah thei kan tlai kho lo. Tuzing cu ka tho i ka nu rak tho i ka nu he bia kan i ruah i ka nu nih cawn eh, mm, A chimmi te cu, ka duh tukmi te cu, cawn a hau ee, a ti. Thiang Thlarau sin hin cawn hau ee, Jesuh sin te hin cawn hau ee, ti a ka ti thlan chuah ka co tuk. Ka phak i, Salomi te na ka lut hoi i, amah lila nih changphaw a rak ṭhuai i, cu changphaw a ṭhawimi cu thei a tlai lo. A par i, ka zoh i, cucu ka nun te a ka cawnpiak tuk. Changpa kung hi aa khat ko, aa khat ko. Nan thei tlai lomi um. Ka nu nih cu cin takmi te cu tu zong kung nganpi sangpi a chuah nan thei tlai lo. Ka nunnak ka cawnpiak tu aw, hiti hin ka si ve sual maw? Ka nunnak ka zoh tikah. Nain ka ule nih changphaw an ṭhawimi cu thei tlai i an kan put i a thawt khawh hoi ning. Nizan ti ni a minmi kha anmah ALO le kanmah tu in kan pek i a thawt khawh ning hi. Aw, a ka pemh tuk. Biakinn zong hi rat i Jesuh he tonnak na hman lo cun na lawng tein kan lawng tein kir fawi te. Kan lawng tein kir fawi te. Sianginn zong khi tangcheu in kai i tang hleihnih khualei kai tiang phaknak ah khin cawnnak le zuamnak um lo ahcun tinhmi hmun ka hum ka an phan kho bel lai lo kai cu ka phan kho lo tanga bakin ka ngol tak ko cawnnak ka duh lo ve maw ca khan ka cawn zongah khan zuamnak ka ngeih lo i ka rak pep lo caah ka kal tak fimnak kha ka rak kal tak sual cu he cun nihin zong hi aa lo nihin ah zumtu kan nun hi thiang thlarau nih a kan cawnpiakmi hi kan ngaih lo i kan zulh lo ah cu kan nunnak ṭhang kho lai lo thei kan tlai kho ti lai lo Jesuh sinah kan cawn lo ahcun thei kan tlai kho bak lai lo Thiang Thlarau nih a kan chimhmi cu ṭhawnnak kan pek lai hna rak hngak u. Jerusalem in rak hngak u. Thiang Thlarau kan toih lai hna i rak hngak u law tiah a ti. Mah chungte ah hika hin lamkaltu dal khat dal hnihnak a van pehmi kha cu Peter nih phung a chim cang. Peter nih phung a chimmi ah a chimmi te cu Lamkaltu dalhni ah khan cun Peter nih khan Hakha Thiang Thlarau a ṭun caah Pentecostia Thiang Thlarau an co caah holh thei lo zong an holh a phunphun an holh i nan makha hnu ah khan micheu nih cun an zum ṭhiamṭhiam hna lo micheu nih cun an cohlan ṭhiamṭhiam ko hna Peter nih lamkaltu pahnih ah a chim i cu phung a chim cang. Phung a chimmi cu hleili in a van chim i hleisiri in a chimmi cu zeidah a chim cang ti ahcun profet Joel nih a chimmi kha a chim cang. Profet Joel ah dal hnihnak zawn ah a chimmi a chimmi te cu zeidah a si ti ahcun nan sualnak nan i ngaihchih hau ee ti kha rak chim. Johan nih Jesuh lamkaltu ka si tiah nan sualnak ngaihchih u a rak chimmi kha cucu Wazong nih khan a chim ṭhiamṭhiam bik Peter nih hika hin a lak i a chimmi cu nan sualnak ngaihchih u nan sualnak ngaihchih u cu el chungte kha van zoh ta ka duhmi cu nan sualnak i ngaihchih u law ngaihthiamnak nan hmuh lai ti Ngaihthiamnak nan hmuh lawnglawng ah Thiang Thlarau mi hna Pentecost ni nan timi Thiang Thlarau hi nan co kho lai e ti. Cucu na nunnak kha kan nunnak zoh hngat u. Mi tampi cu Thiang Thlarau kan duh, co kan duh nain lakaw sual i ngaihchih kan duh lo cu. Ngaihthiam nong kan duh lo cu. Nan kan co hlei lo. Zeiruangah ngaihchih hau? Ngaihchih hau. Ngaihchih hnu lawngah Jesuh ngaihthiammi nihin ah thla kan sakmi ngaihthiamnak kha kan hmuh ta hau. Nan sualnak nan i ngaihchih i ti Joel nih a chimmi ka duh tuk. Nan i ngaihchih hnu cun thluachuah thluachuah kan pek hna lai ti. Nan lo ah thluachuah a tlung lai. Nan stil ah thluachuah a tlung lai. lo hna nan thinphang hlah u saṭil tiang khi mitsur dum tiang khi nan thinphang hlah u tiah bawipa nih minung cu chim lo zeicahtiah rumnak nan hmuh cang lai e nan ram hi Israel hi thluachuahnak in ka khat cang lai thluachuah kan pek cang hna lai e cucu nihin ah Jesuh ngaihthiammi cu cu thluachuah cu nihin ah kan dihlak te kan co ding si Jesuh nih a ka ngaihthiam ti kan theih ahcun nihna kan zapi te nihna kan rat tikah ngaihthiammi lawngte kan si ko cu. Tunai ah hla chungah khan Jesuh cu kaleiba champiaktu, kaleiba champiaktu. Mathai hleiriat a donghnak ah khan cucu Jesuh nih fiang tein a chim. Kei zong kum thong hnih le hleiriat ah khan ka nau le he kan rak um ṭi i thawh ṭhan ah ni tete khan bang tete ka van khan ta lai i cucu ka nau le he kan rak um ṭi hna i a si cu kan i si lo nan khiti kan um ṭi ko nak hin ka thinlung te khin khi ngaihthiam lonak ta rak um ko lai kanmah nih cu keimah man nih cu a theih make ka thei lo nan a ṭhut dil kha ka siarem lo maka ti kha bawipa nih a ka duh piak lo le thlacamnak kan nei i cuah cun khi rawh thlacamnak kan nei i bawipa nih a kan zaangfah i cuah cun kei kha na ruk ni te ah ka va kal i cuah cun na luat lo an ka ti ah ya he luat lonak ka neih nga hallelujah zong ka au ve ko amen amen cu ṭha tak in ka pek ve ko Sinain ka chunglei kha luatnak rak hmu lo. Ka hmuh lo tikah zeidah a si hnga ka ti. Ka hmaiah ka chuak i ka khup ka bil i ka kut ka hler bak ah khan Thiang Thlarau nih a ka cawnpiakmi cu na naunu na ngaithiam lo kha na naunu na ngaithiam lo ti kha ka thinlung ah dukduk a ra. Aw, sual ngaihchihnak ka tuah ve. Bawipa, ka ngaihchih bak, ka ngaihthiam. Nihin ni thawkin ka ngaihthiam mu tiah ka sual kha ka phuan ve ko cuka cun. Bawipa nih cu cang ka te luatnak a ka pek cawk be ka thei hoi lo kan rol ul thlacam cu a di hoi i thaw ṭhan zing ka te ah khan tlang cung ah ka va kai i cu ahcun mah thai hleijet kha ka rel a hram thok in ka rel i pennak kong a chim a donghnak ka phak ahcun bawi le sal kong leiba an i batnak kong kha chim nan ka thei lo Ka nih bak i ka thinlung rami cu, aw, ziah, Jesuh nih, Talen thong hra batmi pa, fangkhat hmanh kum hlei nga champiak kho lomi, nihin ah Jesuh thisen in ngaihthiam cangmi hna, luatsak cangmi hna, nihin ah Jesuh thisen in luattermi hna, kanmah nih kan cham khawh ti lomi ngaihthiamnak a kan pekmi hi ka rak thei lo i cun cu tlangte cu ka re aw ya bawipa nih a ka ngaihthiam ka leiba vialte a ka champiak nihin a thla kan sak ko khati ya lam ding zong in lu ka theem lo lam tak zong in ka lu kho hnga lo ka nunnak te ah cu ka van ni rei baka cu ka thinung yang mi aw bawipa leiba na ka champiak na ka ngaihthiam cik cek hi te nihin thokin bikhia na ka tuah ka ngaihthiam nihin thawk in mi vialte cungah le na sermi cungah hin ngaihthiamnak na ka pekmi ngaihthiamnak hi ka hmang ve lai ka pa bawiba ka hal bawiba ka hal e a ngaihthiam lomi pa nih cun a ti salpa nih cun a va kal riangmang i leiba batmi kha leiba ka cham a ti i a cham khawh lo caah thong a thlak ti cu Nihin him cu kan si cu. Jesuh ngaihthiammi tu nih mi kan ngaihthiam lo cu. Jesuh nih luatnak a kan pek cangmi ko dawkaw mi cungah luatnak kan pe duh lo cu thong kan tla bak ko. Na tla ve ko lai nihin ah hin nan um si ahcun. Na tla hrimhrim. Na chungkhar thong tla ko lai. Nu na si ahcun na va thong tla ko lai, na unau thong tla ko lai. Pa kan si ahcun na nupi thong tla ko lai na luatnak na hmuh lo ahcun Jesuh nih an ngaihthiam i na hman lo ahcun Jesuh nih a ka ngaihthiam ti na theih lo i mi na ngaihthiam lo ahcun dawtnak na hman lo ahcun na luat hlei lai lo cucu fiang tuk in mah thai hlei riat a fiang te a kan chim ko thong a tla a donghnak ah chim cucaah cun pei nan u nan nau mi mu nan ngaihthiam hna lo ahcun e hi bantuk te hin tuah nan si ve lai tiah amah lila nih Jesuh nih a phi chuah ko cu nihin tuah kan si taktak ko kan luat cang nain thong kan tla cu naya nu bu bupi ka chim kha mah tein bawm chungah pei kan lu ko cu Jesuh nih cun luatnak a kan serpiak ngaihthiamnak zong a kan tuahpiak nan kan luat hlam chung po kha cu Bawipa nih thluachuah kan phih piak thluamah ko. Oh. A kenkip in zawtnak ah maw, cemṭawnnak ah maw, damlonak ah maw, thluachuah Bawipa nih mi kan ngeih thiam lo mi thong kan thlak ahcun Bawipa nih khati khan a kan tuah thluamah ko. Cucah cun tuchun ah hika rami vialte nulepa zong Jesuh nih rak hngak u thiang thlarau ṭhawnnak hi nan hmuh hrimhrim lai thiang thlarau toih nan si lai a kan toih cang Joel nih chimmi cu nan sualnak ngaihchih law ngaihthiam nan si lai. Jesuh nih ngaihthiamnak a kan tuahpiak cang, a kan phurh cang. Kan i cohlan i ngaihchihnak te he amah sin te kan kir i amah sinah thla kan cam i amah sin te kan fuh ahcun Bawipa nih a kan ngaihthiammi hna cu tunai chim kha mirum, mirum Na rianṭuannak zung ah na rum ko lai. Minung hi kan thinlung a rum cang ahcun rum si ko. Kei cu America ka phake bia ka khiahmi cu mate khi si. Hla za thum le som thum thum cu Bawipa rumnak ka tum lo timi khi Bawipa nih a ka pek. A ka pek i ka saki aw si te biakhiah na ka tuah bawipa America ram ka phak ca hi na ka phak nak hin a pakhat na ka phaisa ka kawl lai lo nangmah kan kawl hmasa lai i ka hmuh hlan tiang nangmah kan kawl lai ka ti ka hmuh bak Jesuh ka kawl i America ram ah Laitlang ah ka theih lo caah cawnbiak tu ṭha ka ngeih lo caah America tu ah Pathian ka kawl i ka hmuh bak A pennak chungah nifatin te a ka hruai. Nihin ah Pathian pennak cu Jesuh nih fiang tein a kan pek. Paul nih Rom hleili chungah Korin chungah Pathian pennak cu ei le din menmen hi si lo thilti khawh ṭhawnnak ngei ti cu. Cu ṭhawnnak cu dawtnak ṭhawnnak an hmang tuah usih ngaihthiamnak ṭhawnnak an hmang tuah usih kan rianṭuannak ah dinnak ca hmang tuah usih bawipa nih pei thluachuah a kan pek chin fama lai cu a kan chamh cuahmah lai cu nun ka pem hoi lo i voikhat cu ka mawkhin kum thong hnih le hlei kum thong kum thong ni le hleikua January thla hleithum ni hleithum ah khin kan ni khua cu snow kan neih ca khan snow tla snow tla i maka biak in kan kal kho lo keimah ca bawipa nih a rak ka tuah piak biak bak si bawipa thiam ning hi snow tla i kan biakinn kha lam a hlat ca khan kan kal kho lo i a tla cuahmah i lema pali panga khi tla lai le motor zong kan thenh rih lo zeihmanh kan kan tuah kho lo a tlak kha kan hngah ko a tlak hnu lawng khin motor kan motor le lam tete kha kan i thenh tawn ca khan cu ahcun thla ka cam thla ka cam i inncung ah khan thlalang awng te mi caka cu ka thu ka halmi cu bawipa na pennak chung luh ka duh i na pennak hi zeidah a si ti kha ka hmuhsak tuah ka ti ka ka, ka pep tuk khai ka si ca khan ka hmuhsak tuah tiah ka ti Cu ahcun amak ning hi Amen ka ti bak ah khin thla ka cammi a pennak chung maw kha Baibal cu ka kawl ko nak khan ka tluk in ka pemh lo. Cu ahcun Bawipa nih a ka hmuhsakmi cu phuk ka mit ka van au bak ah khan inn tang ah khan ma kha kan sang te khi tiki te khin a kul i ma kha motor kan inn hmai cio kha kan pak hna. Cu ahcun Mormon timi maw khi biaknak khi anih khi cu khi mi sinah khin man izan theih ko lai mu a kal hna i makha anih cu thawngṭha an chim mi khi zalong tein an bawmh hna thawngṭha zong an chimh hna nan kannih nih cun biaknak a pial sual kan ti ko hna cu mu tlangval note an si cucu nekṭai ṭha tein an i khih sui sut hi ṭha tein an hruk bawngbi zong hi dawh tein hruk Cu sanaw tlami cu kan inn maw vialte kha makhakha motor in kan thetpiak. Tlangval note pahnih si nai fung zong an hmang lo. An angki le an kut bak khin kuhruk an hruk i an thet thluamah i ka motor ti an thet bak khi ka cu lio cu amin ka ti bak ah ka motor an thet khi ka hmuh. khat cu puk te ka lau ve cang i eh aw bawipa ka lawm tuk pathian pennak timi hi hihi ma si te ka ti zokzok tein inn tangah ka tli ah ma kha ka angleng ka hlak i ka chuak le kan bawmh hna lai tiah ka ti bawm nan maw kan bawmh hna lai tiah ka ti o na duh sila kan bawm ve ko an ti eh ka fapa kha vong chuang chuak ve daddy daddy kan bawmh ve lai an ti eh ka ti ka fapa he cu kan chuak i kanmah inn cu kan i thawk i kan innpa khi ti tlar vialte in lamphak tiang ka chelh bak lo kei cu motor pahnih ka hui ahcun ka kutfa ka chelh ti lo nain anih cu an hui thluahmah ko nain aw hi maw si a fah zong a ka hui chih thluahmah ve kan inn a dok tiang case no cu ka hui pi ve hna i ka dang a kal an i timi hong u kan inn te a hong u coffee hong ding tau si le ti hong ding tau ka ti hna i tete cun anih zong nih cit e an ti ve inn chung ah an hong i coffee ma te khi mirang kha cu ti hi inn chung ma khi an duh lo ca khan ti du kan pek in cut tu khan hai din ka ye ka chim duh mi cu anih cu kha zeihmanh mi feel zong hau lo in ṭhial nan duh sia cu ne hong kan chim lo an ti hi a kat te an ka chiah ka philh lai ka ti a ṭial bang ka ṭial nihin tiang ka chiah cucu Vancung pennak chungah Pathian nih ka pennak chung a timi nun a ka pemhter tu anmah bak an si ko. Annih cu a tak bak in an tuah an mawi. In ṭhial duhmi nih anmah thawng kan chim u. Lak tein kan i bawmh hna lai, lak tein kan i ṭhial piak hna lai tiah phone lambat le maw tiang khi an kan pek rih. Nihin ah Khrihfa zumtu kan nun he cun zohhmanh u kan i dan khawh ning. Annih cu Pathian Pennak chungah an luh ca khan, Pathian Pennak an rak um ca khan, annih cu zeitiahdah mi ka dawt lai? Zeitiahdah Jesuh nih dawtnak a timi hi kan hman lai? Zeitiahdah a nun hi mi ca kan hman lai timi bak he an ruah i annih cu mino te an si nain an kah thawng ṭha chim hau lo. An nun bak in mi an vialte aw kei zong cu an nunnak thluachuah te cu bawipa nih ka pennak cu hihi si e bawipa nih a van ka cawnpiak tikah cun lawmhnak in ka khat mah ni khan biakinn kal lila kha tluk khan nun thluachuah timi kha ka hmu hnga lo Cuti cu Bawipa nih ti khan kan nunnak a hmuh in a kan hmuhsak tikah Jesuh nih a chimmi cu Luka chungah khan a chim ko cu tuhrun hme tete hna nan pa nih pennak hi pek an duh hna lakaw nanmah hi pennak chungah luhsak an duh hna Jesuh nih fiang tein a kan cawnpiak. Jesuh nih fiang tein a kan chim. A cunglei i a chimmi cu ei awk le din awk rumro hi ruat hlah u. Luka nih a chimmi cu cun phundangte a chim. Mathai cu cun Mathai dal ruk som thumthum ah a chimmi kha Luka hleihnih atu ah khan cun phundang tein a chim i cu a chimmi ahcun zei ti ti ahcun A kho sawsawmi ram nihin ah nihin ah a nung i thaizing ah meiphu i an paihmi ram a thuamtu hi Pathian a si ahcun nannih chinchin cu zeitluk in dah an thuam hna lai nannih zumhnak ah a hmemi hna cucaah ei awk le din awk rumro kha ruat in lungrethei in um hlah um hlah u tiah a ti bracket chung a chimmi te cu ka lantak lai ti bracket chung a chimmi kha cu ka lantak lai i cucaah nanmah cucaah amah pennak amah pennak cu biapi bik in ruat u law thil dang vialte kha an pek ṭhiamṭhiam ko hna lai e tiah a ti Mah ah van pehmi cu turun hme tete hna nan thinphang hlah u, zeicahtiah nan pa nih pennak cu nanmah kha pek an duh hna ee. Nan ngeihmi thil kha zual hna u law tangka cu mi kha ṭhen hna u, a ṭet kho lomi phaisa bawm kha Phaisabawm kha izalh u law vancung ah nan ro kha khong hna u. Khaka ah cun mifir nih a fir khawh lonak i rungrul nih a ei khawh rungrul nih a ei khawh hna lo caah a zor lei nan panh bal lai lo. Cun nan ro a umnak ah nan lung zong a um ve lai. Jesuh nih hi a chim tami si. nan ro umnak hin nan lung zong um ve lai e nan ngeihmi kha midang va pe hna u va ṭhen hna u a ṭhen bak in va ṭhen hna u cu nan ro umnak cun nan lungthin zong kha a um ve lai Jesuh nih hika hin a kan cawnpiak turin pe tete hna nan pa nih nanmah kha pennak cu pek an duh hna e Jesuh nih hin vancung pennak innka kan hun biak diam cang Nain luhzia kan thiam lo caah a luhnak ding ah nihin ah Thiang Thlarau a kan pekmi Thiang Thlarau ṭhawnnak kan conak ding ca tiah sual i ngaihchihnak maw ngaihthiammi fa kan sinak kan i hngalh lonak maw dawn khamtu um lai ti ka zumh bak ka zumh bak nihin ah Bawipa nih innka ka tonpiak pennak ah khin ka kan hunpiak lut u si Khrihfabu hna, hika nu nulepa vialte hna, thiam pennak chung hin lut si. Nihin ah hla kan sak khat e. Nem tein an au, thinfual in an au, lut tuah, lut tuah. Kan hmul kan ka, kan thinlung. Bawipa nih innka kan hun piak lio te hin Thianghlim tein lut a si. Jesuh in ka lut a si. Jesuh ah luh cu thiannak a si. Jesuh ah hin thisen hi i kholh u sih. Jesuh thisen kan i kholh si ahcun na thiang ko lai. Nihin ah kan zuk kan hmuhmi tiang luatnak kan hmuh lo cu mi tampi cu Jesuh nih innka kan hunpiak hi he tiah thiang thlarau a ṭum lai thiang thlarau biakinn nan si kan ti nain thiang thlarau biakinn dawkaw kan ni cu kan thurhnawm cu bawipa nih a kan zaangfah tuk leh te kuak hna kan zuk he duhpaoh in kan ka kan mo kan kan pum kan thawrh rih bawipa nih a kan zaangfah hi hi chungin damnak a kan pek rih le hi luatnak a kan serpiak rih le hi zeitluk in dah kan thian awk a si zeitluk in dah kan pum hna hi kan thianhlim awk a si bawipa hi pum a kan sermi pum taksa pum hi zeitluk in dah Thiang thlarau ṭhawnnak in a rat khawh a khah khawhnak cun kan thianhhlim awk a si. Tuchun te hin te hi nan sin te chim ka duh. Jesuh cu Jesuh nih a kan pekmi innka hin a pennak chung innka hin lut thluahmah u si. Lut thluahmah u si. Jesuh he i tong thluahmah u si. Pennak chungah hin karhlang thluahmah u si. Nihin ah mi tampi cu vancung pennak ti zong khin hnemhmai leipi ah an chiah i nihin ni luh hi an duh lo. Nihin na luh lo ahcun na sung thluahmah te lai. Nina pennak chung a lu ah a nai bik te ka rat lai tiah tete ka khan hmat lai. A nai bik te thlacamnak kan nei. Thlacamnak kan nei i cu ahcun Filomen nu kha atu kan nu hi a zaw. a zaw i maka kha ka kal lai maw ka ṭin lai maw ti ṭin hlah ti kha biakhiahnak kha kamah le kamah kha ka tuah a hruama khan makha a fake makha a dam kho ti lo a dam kho ti lo i ka kal chih ko na ṭha deuh maw ka ṭha deuh lo a zual chin ne a zual chin ti ka chawnh ṭhan na ṭha deuh maw ṭha deuh hlah kan thaizing ah khan cun sikhan kal hau cang ka fale pahnih a zoh rih hoi nan biakinn te si ko nai te ko va cin tak i maw khoi si ko nan a bawipa sin ka pa ka cin lai maw ina ka kal lai maw Jesuh nih a chimi te cu keimah nakin A chungkhar a daw deuhmi cu zeiti kha ka mi si awk, ka fa si awk a tlak lo ti bak ko. A nupi zong a daw deuhmi, atmaw zong a fale zong a daw deuhmi cu ka mi si awk a tlak lo ti bak ko. Ka nu na rai ka um bak ko. Sikhan kha mah te bak in kal. Ro zong a rak i chum kho ti lo. Ro a rak chum kho ti lo. ka ṭin hnga maw ka ti nan mo tu kha kan pawng i um i kan unau tu kha ca khoi kuat i kha rak ka bawm te ko mu ka hei ti e ti amah nih kha rak ka zoh piak pai a va kal lah kha ca lau tuk ve cang a va kal tikah khan cun a rak mo kha a rak dam lo ngan va ah ubiak hi rak ṭin sela ṭha ko hnga lo kaw a rak ti Anih nih khan, Aw, a poi lo ti khan a rak leh i anih nih khan a thinlung te khan, Aw, Bawipa nih zeidah pek a kan duh timi kha a rak peh ve, a rak hngah ve ko. Zarhpini kan hung phan i cu cun ṭin ding kha ka si nain kan nu le ka sawmmi hna kha zanlei thlacam ah kal pa i kan inn ṭin ding a si cah khan lam a laklawh i ka ti i tikhan ṭin lo khan ka um, rawk ka hoi chum piak hna i rawl kan chum kho khan makha ka dawt kha ka chawnh i makha makha a thinlung khan um ve ti lo a chawn duh ve ti lo bawipa sinah thla ka cam ka pa nih hi atu te tuzing hi hi kan mo ka pup lai inn ha dah ka dawt sinah dah ka va cin tak lai khan ka nun ah khan aw va cin ta ti khi ka nun ah ra thluama le kan sawmmi hna kha ka va kai i ka chimh hna kha ka nu le inn ah ka va ṭintak lai i manu dam lo i rawl ka va chumpiak ta lai cu inn ka va then ta lai i ka hong ṭhan lai tiah ka ti hna va kal va kal pumhnak in na chungkhar dam kha biapi deuh an ka leh ve bawipa nih thluachuah an pe se an ti kai kha ver ka ṭin ve kan pumh kha pakhat thok ding si hlei hnih si cang e ka ti ka va ṭin te ve lunglawm tein ka va ṭin i ka cin pah ah dawr ah khan thil kha ka cawk pah zan lei khan ei ding tete le sanpilh chum ding kha ka cawk i cu ahcun ka lu bak ah khin khi mirang pa kha aw ka ngaih lo e ti humlet ka ti lai ce humlet pa kha ngei lo e maka kha aw ka ngaih lo e ti hin ti a hal len ko hna kei zong cu ka lut i phaisa kha fang kham let ka phaisa bom kham lo ca ka pe ve lo e ka balut ka chuah deuh ah khan mo ka tuap yak te lai phaisa tu ka chuahpiak te lai ka ti ce thil ka cawk i ka van chuah khan thil ka cawk mi kha phaisa khet kha a chuah kho ti lo i phaisa chuah lo khan ka chuak hoi ti cun nan ka chuah pa khan ok ok ka ngi ti lo e phaisa ka ti khan a ka ti than a ka ti rak rak ka hngak ka ka va lut lai ka ti dollar fang kul te khi ka va chuah ka va chuai ma ka thinlung a rami cu eh ya amah si ṭung lo bawipa nih pei a ka pek kha ka thinlung ah khan lungpemnak a ra ṭhan i ka va kal i ka va kuh i ka pekmi cu fangkul dollar fangkul te cu ha bawipa nangmah kan pek ka ti amah kha bawipa Jesuh a ka ser i bawipa nangmah kan pek ai lawmh ning hi ai hlok i a kuak rimpi he mopi he a ka kuh i bawi amah tu nih thluachuah kan pek e kha god bless you god bless you a ka ti a thluachuah ka co bak zia Jesuh hmu kha amah kha mah thai kul nga pei Jesuh nih ti kha ka rawl a ṭami rawl ning ka pek ka ti a hal i ti nan ka pek a timi cu Jesuh nih a timi cu mi sinah va tuah u tiah pei a kan fial kha ka bek i aan lawmhning cu kei amah nakin kamah kha lawmhnak in ka khat deuh. Biakinn i ka um i rawlul thla ka camnak hngat in amah a sin i Jesuh kan pek, Jesuh kan dawt ka timi dawtnak fate ka pekmi hmanh kha keimah lawmhnak Bawipa nih thluachuah tampi a ka pek deuh. inn ah ka va kal ṭhan i ka ṭin hoi ka ti cu kan inn phak lai ah khan chumchep tiappi kha duhsah te khan a kal i mirang pa nih khan motor kan inn pawng kha a pak i falung pahnih hrawng a va kir hnawh i a cawi i lamkam te khan a va chia hoi a ka zoh i Cu ahcun keimah keimah kan hmuh ṭhanmi cu aw ya nihin ah thawh ṭhan ni ka pa nih fapa Jesuh a ka pekmi a thawh ṭhanmi hi keimah chung chiapi pei a ka cawi i luatnak a ka pek hi ka ti halleluja nihin cucu kan si chumchep bantukin kannih cu vawlei ah kan vah ko lio ah dawk aw Jesuh nih hi nifatin te a kan cawi i damnak thluachuah kan hmuh hi America ram hna kan phak khawh hi hika han biakinn ṭhaṭha hna thluachuah kan hmuh hi veikhat cu mah hnu ah khan nupi ṭhi puai um hoi i kani kan ram ah khan cun khati te khi unau tete khi an tam pa tikah khan nupi ṭhi puai ah cu ka kal lai ka ti hoi i ka upa nih khan rak ka la pa la tiah ti e ka ti ka lak pa lai ka ti khi ti tiapi khi ka cawk i maka uh, simat warer timi khi pahnih ka cawk amah pakhat kei pakhat tiah ka ti pahnih ca ka cawk ka kal hoi i cu ahcun uh, stop sign ka phak i uh, traffic ka phak ah khin ka dir i cu ahcun kan pek tawnmi pa kha si ani kha cu let ka phai sabawm ah khan fangkhat nan phaisa ngoi lo i ka chimmi cu ka pa nihin cu pek ding ka ngeih lo i thlet ka ngeih lo caah nihin cu ka ngaithiam mu zi na min in thluachuah ka pek cu hum le pa thluachuah ka pek i cu ahcun ka nun ah rami cu tunai mah thai i ka chim i mah kule ngai a chim bang khan zia na ngeihmi um ko teh a ka ti Thiang Thlarau nih, Na ngeihmi um ko teh, ka ti. Ya, ka, ka nunnak cu ka dap i, a fangkhat hmanh ka phaisa bawm le um fawn lo. Na ngeihmi um ko kha teh, ka ti. Oh, ka nun a ram cu, ya, ti pei dur hnih na ngeih ko kha, na ti kha pe. Ka ti dur cu nganpi tiapi kha, keimah ka din ding kha, khan chun Bawipa nih a ka chimh hnu khan cu, oh, ha, Bawipa kan pek. Mah ni kha ni a rak lin tuk chun ah a si i le ralralmang pi khan traffic pawng i mingahnak pi khan a dir i phaisa pi kha thil hal tikah khan a ti rak hal tuk kha si lai cu ka pa nih ya ti na ngeih ko hei te na ti kha pe ti cu amah kei keimah ca din ding kha amah ca ka pe kai kei kha nu pathinnak buainak cu ka kal chun na tla din lo ko mi nan lawmhnak in ka khat cu ni ah cun Aw, tiah Bawipa, ngeihmi ngeih lo ka rak timi hi, hi nangmah pei na rak si hi, cu nih cun mah thai kule nga kha, aw, Bawipa nih a kan chimhmi kha ka ti a ka pemhter tuk. Nihin ah hin, nannih nan ram ah cun hi an um, an um lem lo hi ti, a chim duhmi cu, nifatin te hi, Jesuh hi kan bawi, kan siangpahrang a si cang ca hin, vawlei zongah kan bawi si cang ca hin, A nun chan ca hin a ṭum chan ca hin tong u sih. Jesuh hi na thihnak ca chia hlah. Thla na cam zongah na pawng te chia. Zan i zong i pi, na pawng te i pi. Na ṭhut zongah ṭhut pi. Na kal zongah kal pi. An bawmh thluamah lai. An bawmh thluamah lai. Kalpi thluamah. Thla na cam zongah na pawng tein. Oh, cucu nihin an Bawipa nih kei cu vannak ka chiah ti lo. Pathian pennak timi hi ka luh cangka te van ni khika cu a hlan tuk rih. Kan chan chung zongah a ṭum lo kho men. Nain Jesuh he Pathian pennak chung luh cu nifatin te na pawngah na fapnu sinin, na fapa sinin, na nupi sin, na fale sinin Jesuh he nan i tong thluahmah ko lai. Cucu Bawipa nih a kan chiahpiak. Cucacun nihin ah hi ka rami nulepa vialte le ka rami vialte hna Bawipa pennak chung hin lut in Jesuh nih innka a kan honpiak cuahmahmi chungah hin lam ding hin lut usih lam takin lut usih nihin ah kan phaknak ram te hin ding tein lam ding in khua sa usih nihin ah Khrihfa zumtu kan ṭhan lonak hi dinlonak in kan nun hi dinlonak in lakaw kan nun ca i kan ṭhen kho lo hi thluachuah kan hmu kho lo hi thluachuahtu pitthluama hi kan fale ca zong thluachuah pitthluama lai hi kannih lei cu ṭheng le ṭhan tuah zong ah dinlonak in an tuah thluama ko nu le va ṭhen zong in an tuah thluama ko silomi pe in tuah thluama ko tuah man cu kan zun thluamah ve ko lai. Jesuh nih thong a kan thlak cang ahcun luatnak kan hmuh hlan chung paoh cu kha chungah kan um thluahmah ko lai. Cucaah cun hika i ummi zong nulepa vialte zong company tete rian ṭuan ciomi kan si, a nungmi kan si caah kan nun hi Pathian nih a sunparnak ca rak ser duh cu. A sunparnak ca rak hman a kan duh cu. A ceunak lakter dingah dakaw hika hin a kan chiah cu. Cite bantukin al awk a dawkaw a kan thlah cu kan innpa chakthang te zongah i do si mirang a si e maw se ti lo ten dawtnak kha kanmah nih kan cite kha lakter si kan ceunak kha lakter si kan i cu kan chungkar ah khi kanmah te lawng kan zat kuai kan um i kan innpa mirang lawng te sina kan i do kan i do bak ko kan cite kan hman i kan ceunak kan hman i zeitik hmat ah kan i complain bal lo anmah tu nih khin e inn paṭha te kan nei e anmah tu nih khin kan group te khin ca an ṭial lengmang ka chim duhmi cu kanmah an si lo nihin ah kan nun hi Jesuh nih a kan uk i Jesuh nih a kan pen ahcun Cucu pei an hmuh ko cu. Cucu kan dihlak te hi Bawipa nih hi zalong tein a kan pek ko ahcun a pennak chungah hin Jesuh nih innka a kan honpiakmi chung hin lut u sih. A pennak chung hin khua sa u sih. A pennak ram chung hin Jesuh he i tong u sih tite hi tuchun ah hi tuchun ah hika hin lamkaltu dal khat ah a chim bantuk khan rak hngak u Thiang thlarau ṭhawnnak ka rat thlah lai ca rak hngak u. Pidelte cu an hngah i an co taktak ko. Kannih zong nihin ah hngak u sih. Tuchun ah thlacam nan nan i timi zong rak hngak u, rak i thim u, thla rak cam u. Bawipa nih a tlinter hrimhrim lai. A tlinter hrimhrim lai. A tuahmi cu thluachuah nan co bak. Cucaah cun Jesuh nih cimi hi Jesuh nih a chim bangin Turun hme tete hna nan thinphang hlah u. Ka pa nih pennak pek an duh hna a kan pek ciam cang an pek ciam cang sihmanhsehlaw kanmah lei tu khan Joel dohnihnak chungah chim bantuk khan sual i ngaihchihnak te he thla kan cam zongah fu u sih sual ngaihchihnak te he thla cam u si law Bawipa nih ka fa kan ngaihthiam le ti ahcun thluachuah na khat ko lai. Cu thluachuah na hmuh cangka te Thiang Thlarau ṭhawnnak kha na co colh ve ko lai. Jesuh Bawipa nih a kan pek ciami, a tling cangmi Pentecost ni ah nihin timi kha nihin ni si loin a tlinsak cangmi kha nihin ah a ni kan hman i a ni ah kan ni lawmh ve tu kha a si. Cucaah cun a pennak chungah hin innka kan hon pekmi chungah hin thianghlim tein lut usi ti te kha tuchun ah nan sinah chim ka duhmi si ka lawm bawipa nih bia thluachuah pek cang ca min thangṭha ko seh